नमस्कार सिद्धिरस्तु पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित मिशन मिथिलाक्षर लिपिक ई पाठशाला में अहाँ सभक स्वागत अछि एखन अपने सब मिथिलाक्षरक तृतीय चरण के अंतर्गत संयुक्ताक्षरक अभ्यास कऽ रहल छी और आइ पवर्ग में ब अक्षर से बनल संयुक्ताक्षरक अभ्यास करब स्क्रीन पर देख रहल छियै ब अक्षर से बनल संयुक्ताक्षर सब जाहिमे ब ज ब द ब ध ब ब ब य और ब र एहिमे ब के रूप परिवर्तन भ जाइ छै और आगा ब ल और ब स के संयुक्ताक्षर सेहो छै जाहिमे ब मूल रूप में अछि एहिके एहिपर जे छै आधारित किछु दहिना साइडमे शब्द सब लिखल गेल छै तऽ चलू एक एकटा अक्षरके स- अ, विस्तारसँ जे छै से संयुक्ताक्षर देखै छी जे केना लिखल जाय पहिनियो बतायल गेल छल जे ब मे जहन मात्रा किछु लगै छै तऽ ओकर रूप चेंज होइ छै ठीक ओहिना जहन संयुक्ताक्षरमे सेहो ब जे छै च के रूप में जेना च लिखै छियै ताहि तरीका से लिखाइत छै तऽ देखियौ ब आ ज के संयुक्ताक्षर के लेल ब के रूप चेंज भऽ गेलै च जकाँ भऽ गेलै ऊपर में चांद नीचा में बिंदी आ वएह के नीचा में ज जोड़ि देलियै ठीक तहिना देखियौ च बन जकाँ बनलै ब आ नीचा में ई ज जोड़ि देलियै ऊपर चांद देलियै ई भऽ गेलै ब आ ज के संयुक्ताक्षर ई देखियौ ई च टाइप में बनते ई पूरा पूरा आ एहि में एना के द जोड़ देबे ऊपर चांद द देबे तो ई भ गेले ब द के संयुक्ताक्षर तहिना ब ध के देखियो तो एना के ई डिजाइन एगो बनाओ यहाँ में त्रिभुज जगह ध वाला हिस्सा बनाओ एक ऊपर ल जाओ दहिना का डेढ़ दियो बामा का में डेढ़ नहीं हेते नीचा बिंदी दियो ठीक ऊपर चांद दियो एमे बामा का डेढ़ एहि दुआरे नहीं हेते कि एक तो ई ध के संयुक्ताक्षर छो ध में बामा का डेढ़ नहीं होइत छे तऽ एहि तरीकासँ जे छै से अपने सब ब ध ब द आ ब ज के संयुक्ताक्षर देखलहुँ आगाँ देखियौ ब आ ब के संयुक्ताक्षर ब आओर ब के संयुक्ताक्षर जे छै से एहि तरीकासँ घुमबैत ई त्रिभुज जकाँ बनबैत पूरा डाँढ़ि दियौ एहिपरमे ऊपर नीचा बिन्दी दियौ चाँद दियौ एहिपर दूटा चाँद नहि एकेटा चाँद हेतै लेकिन ई ब आओर ब के संयुक्ताक्षरके बोध करेतै ठीक छै आगे देखियो ब आ य तऽ ब य में बहुत आसान छै ब च के रूप में लिखे ले आ ब में जेना बिंदी लगबे छै चांद तहिना ऊपर देलिए आ य वाला आकृति में लग गए ठीक छै तहिना ब आ र के संयुक्ताक्षर तऽ ब आ र के संयुक्ताक्षर में तऽ एकटा अभ्यास में देख रहा छी जे बिंदी र लगला के बाद नीचा छै तऽ एकरा अहाँ ऊपरो में यूज कऽ सकैत छी आओर नीचाँमे जे छै से हो किएक तऽ ओ बोध करा रहल छै जे ई ब छै ब बोध कराबैके लेल नीचाँमे बिन्दी दऽ देलियै हालाँकि जहन र लगलै तऽ ओ ब सँ ऊपर हेबाक चाही छल दुनू तरीकासँ जे छै लिखल जा सकै छै ठीक आगाँ देखियौ जे ई ब जे छै से च के रूपमे चेंजिंग होइ छै ब आ र ई देखियौ फेरसँ हम देखा देलहुँ एकरा ई बिन्दी जे छै से रऽ बला मात्रा लगलाके ठीक ऊपर हेतै र मात रऽ मात्रा नहि रऽ जहन संयुक्त हेतै तऽ संयुक्त जखन करबै रऽ के तऽ ई ऊपरेमे बिन्दी आ नीचाँ दऽ कऽ सेहो किताबमे बतायल गेल छै तऽ नीचाँके बोध कराबै छै चूँकि तऽ ओकरा सही कहल जा सकै छै लेकिन अपना सबके एकरा पहिल बलाके जे छै से अनुसरण करैके अछि ब आ ल के संयुक्ताक्षर देखियौ तऽ ब लिखलहुँ आ ई आकृति लगा देलियै तऽ भऽ गेल ब आ ल के संयुक्ताक्षर देखियौ ब बनेलहुँ आ ई आकृति जोड़ि देलियै ई भऽ गेलै ब आ ल के संयुक्ताक्षर तहिना ब आ स के संयुक्ताक्षरमे ब लिख लेलहुँ एकरे एनाके घुमबैत ई स जे बनबैत आ डैन दऽ दियौ एकर दहिना कात ई भऽ गेलै ब आ स के संयुक्ताक्षर एहिपर आधारित शब्द सब छै जेना ब आ स पर छै हबसी आ ब आ ल पर छै ब्लॉक ई दुनू शब्द जे छै से जाहि समयमे मिथिलाक्षरके पांडुलिपि लिखल गेल अछि पुरना पांडुलिपि तऽ ई सब अंग्रेजीके शब्द छै तऽ प्रायः एहि तरहके संयुक्ताक्षर सब पांडुलिपियोमे नहि भेटैत छै आ ई शब्द सब जे छै से नया जेना जेना शब्द हमरा सबके भेटैत अछि तऽ ओहि पर मे जे छै से ओकरा ऐड कयल जा रहल छै आओर अहाँ सबके बतायल जा रहल है जे कोन तरीका से संयुक्ताक्षर लिखल जाय तऽ आइ जे छै से ब से बनल संयुक्ताक्षर पर मे अभ्यास अ, ओकर अभ्यास केलहुँ ओकर अ, ओहि पर आधारित किछु शब्द सब छै दहिना साइड मे तऽ ई शब्द सबके कम से कम दस बेर लिखैके प्रयास जरूर करब आओर संयुक्ताक्षर के सेहो जय मिथिला